Awle tun tumah chuan birthday cake awlsam taka siam dan ka rawn entir leh dawn a ni. Maida hi measuring cup khat ka hmang dawn a, hei hi gram zahnih a nia. Hei hi bowl ah kan han dah a. Tichuan baking powder fian te khat kan telh leh ang a. Cocoa powder fian te khat bawk kan telh leh ang a. Tichuan hei hi uluk takin rual takin kan chawk ang a. Hei hian inchawhpawlh that a pawimawh em em a ni. Tichuanin ball hrana artui pumli kan chawk leh ang a. Hei hi ti hian uluk deuhin kan han chawk anga tunah hian ti hian a lo inchawk rual tawh a tichuanin chini kan tel anga chini hi no khat thingpuiin no khat ka hmang a tichuan tel no chan ve Chuan vanilla essence hi fian te chan ve vel kan tel leh anga tichuan bawng hnute hi no chan ve bawk kan tel leh anga tichuan hei hi uluk deuhin kan chawk dawn a ni chini hi a ral thleng kan chawk anga a tui ral thleng kan chawk anga. Ti hian tunah hian chini a lo tui ral zo tawh a a lo inchawk rual tha tawh bawk a meida kha kan telh tawh ang a a chan ve in kan ti phawt ang a hei tlem tlem a ti hian in ahh a in rual tha duh bik a chuvang chuan tlem tlem in ti hian kan chawk dawn a ni tih a uluk deuh in kan chawk ang a. Chawhchat leh chawh taima khi a ngai ve a, tui tur chuan chuan sa'n uluk deuhin tiang kan chawk cher cher ang a, tichuanin tlema lo inrual deuh hunah khanin kan telh leh dawn a ni. Chuan tunah hian tiang kan telh leh ang a, tichuan hei hi uluk deuhin tiang kan chawk cher cher tawh ang a. tunah hian ti hian lo in chawhpawlh rual tha tawh a kan duh tawh ang a tichuan hei hi kan urna tur dekchi a nia kan dahna tur te chuanin hei paper hi paper pangai ka hmang a chuanin hei hi a mawng ah kan phah dawn avangin a bial turin ti hian kan siam anga hetia ti hian tian a awlsam bik em em a tiang kan han thlep atian. Tlai kan han chep leng a, tichuan a lo bial tha pap dawn a ni. Tichuan bel mawngah hian tel tlem kan han sulh a, tichuanin paper te hi kan han ti mawm ang a, tichuanin a pang a sir kual te hi ti hian kan han sulh mawm bawk ang a. tichuanin tihian kan han dah lut anga tichuanin a mawng hi tihian kan han sawh muk anga tichuan hei hi kan urna tur cooker a nia ih cooker hi tihianin ih chi leh chhuan chhan khu ka dah ta a hei hi minute nga vel kan lo ti sa lawk dawn a ni tichuanin cake kha kan dah lut ta a. Cooker chhin hi a washer leh a lu hi kan phawi nga ti hian kan chhin anga minute sawmthum simin kan ur dawn a ni tichuan minute sawmthum a lo ni ta a tunah hian kan han en thin anga hei kan hmuh ang hian a lo puar tha em em a a rim tui em em bawk a toothpick in kan han hawl thin ang a ber tawh lova. Tichuan a lo hmin ta a, ti hian kan duh tawk anga kan la chhuak tawh dawn a ni. Ti hian kan la chhuak ta a, a paper vel te hi kan phawk tawh anga. kan hmuh ang hianin hei a puar em em ati hian a lai takah hian kan han ahh zai ang a tichuan a chung a pawng zualpui lai vel te hi kan han eng nge zai thla deuh bawk ang a tichuan kan dah dai dawn a ni. Tichuanin chumi chhung chuanin a cheina tur hmanrua kan lo siam anga lehkha khawng leh solid tape kan mamawh anga lehkha khawng hi ti hian kan han chep anga hei hi cream hmeh chhuahna tur-- Kha kan siam dawn a, tunah hian lehkha kawng hmangin kan siam dawn a ni. Tihian lehkha kawng kha kan han chep a, lian deuh kha a ngai kher lo a. Tichuanin hei hi umm kan han zia langa tihian enge umm. Chingal thlawrna bel ang type khan chingal thlawrna ang chi khanin kan han khawr ang a, tichuanin kha kha solitape in kan char leh ang a. Tlema khawng tizual deuh tur khanin duh leh vawi hnih vawi thum vel te pawh a thuah khan kan char nawn ang a. Tichuan kan hmuh ang hian heti hian a lo chhuak ta a. Tichuanin a hmawr hi kan chep. Hei hi thil ziahna tur kha a nia, chuvang chuanin ti hian kan a hmawr hi kan chep kaw tawp ang a. A haw rawp lian deuh kan duh a nih leh kan chep kaw zau deuh ang a, chuti ang chuan kan tia ang a. Tichuan sarang hi hei sarang kil hi kan han chep kuah a, tichuanin tian kan han thun ang a. Tichuan cream kha a chhungah kan dah ang a ti hian kan hmet chhuak tawh mai dawn a ni. Tichuan tunah hian pa pahnih ka siam dawn a, pahnih ka hman dawn avangin tichuan hei pawh hi a hma mi ang khanin sellotape khan kan han char leh ang a. Tichuanin a mawng hi hei tuna mi tuna mi kan hmuh ang hian tiang hian kan che pang a kan chep zum dawn vi kan vi angin kan chep dawn tihna a nih chu hetiang ang hian kan chep--

Tichuanin hei kan hmuh ang hian hetiang hian a lo chhuak ta a hei hi a hmawr hi ti hian kan han ti kum deuh ang a tichuan ti hian a lo chhuak dawn ta a ni hei hi pangpar siamna vel ang chi kha a ni ta a. Tun tumah hian he mite pahnih hi ka hman dawn avangin an pahnih hian ka siam a. Tichuanin hei hi chocolate tui a nia, chocolate leh bawng hnute kha ka chhuang tui ta a. Tichuan cake chungah hian a tihmam nan kan han chhulh ang a, kan han lei ang a. A sirah te hian tihian kan han thai thla ang a tia lo luang thla ang deuh tur ang khan kan siam dawn a ni hei hi a tih vel hi a hau tak lo ber pawl a nia hmanrua a ngai tam lo a a awlsam em em a. Tichuanin hei hi reilo te kan han nghak hil deuh anga tichuanin kan duh ang kha kan ziak tawh dawn a ni. Tunah hian happy birthday tih ka ziak dawn a. Han ziah mawi vel chu ka thiam lutuk bik lo deuh a ni. Min lo hrethiam ula. Tihian kan lo ziak zo tawh ta a, a sir vel te hi tihian kan han. Tikir kual leh vel anga kan duh dan ang khan hming te kan ziak tel duh a nih chuan a hnuaiah te pawh hian tian kan ziak mai ang a, tun chu mai chuan engmah thil dang vak kha ka ti dawn lo va, heti zawng hi heti zawng hian ka ti dawn a, hei kan hmuh ang hian heti ang hian a lo chhuak ta a, a awlsam em em a, a hau tak lo em em bawk a, i lo hmang tangkai ve dawn nia.